Hello, hai semua, selampar ngintu ari aku ngagai kita semua. Nyadi peka kes hari tu aku ka bekunsi enggau kita bekaul enggau siapa aku. Sapa aku? Who am I? Ok. Aku diberi nama Roland Anak Mujah. Aku berumur dua puluh tujuh taun. Penatai aku ari menua Miri, Sarawak. Tang diatu aku gawa ba menua Kapit. Hari bulan aku ada iya nya tiga hari bulan satu semilan belas semilan puluh tiga. Aku udah gawa ba menua Kapit tu sepengelama ari taun dua ribu lapan belas nyentuk ke diatu. Berapa lama nya kinih kita kira diri empu. Aku salah siku pengajar. Bahasa Iban, Jaku Iban ba menua Kapit ti nya ba sekula SMK Selirik Kapit. Ok nya bekaul enggau diri aku empu. Nama kebuah aku deka tama dalam dunia YouTube tu? Kebuah iya keterubah laban aku deka bekunsi enggau bala mayuh bekaul enggau perkara ti baru. Aku deka belajar bekaul enggau teknologi ti baru. Ketiga, aku deka ngemetuka pekara tauka utai tauka mayuh macham ti dipeda aku salah. Aku ka ngemetuka iya ngambika bala mayuh enda ngereja pekara ti salah nya belama. Keempat, aku mega deka bekunsi enggau baka ni chara aku narit bala nembiak ti suah amat nyebut bahasa Iban jaku Iban tu ma deka dipelajarka sida iya. Baka ni chara aku narit ati sida iya, baka ni chara aku. deka ngambi runding sida iya ngambi sida ka belajarka jaku Iban tu sida sereta sida apan gaga aii belajar bahasa Iban. Nya positif aku ngajar jaku Iban ku sida gaga ngambi bahasa Iban bukai madah mak mai bahasa Iban mak mai bahasa Iban. Iya enda mak enti kita amat-amat belajarka sereta kita rinduka bahasa diri empu, jaku diri empu. Nya kebuah aku deka. Tama dalam dunya YouTube tu ngambi aka aku ulih bekunsi enggau bala mayuh. Ok. Nama konten tu ka perkara ti deka disebut aku dalam video aku tu. Channel aku tu. Ok. Perkara iya nya bekaul enggau sempama, bekaul enggau leka main, bekaul enggau leka jaku baru, bekaul enggau sepir. Bekaul enggau sistem jaku ti dipelajarka kami ba sekula, bekaul enggau chara aku narit ati nembiak belajarka jaku Iban sereta reaksyen aku tauka respon aku bekaul enggau musik video bahasa Iban, jaku Iban tauka cherita kitai Iban. Ok nya antara pekara tauka konten ti diak dikena aku dalam channel aku empu iya nya channel pengajar Rolan pengajar Rolan ok nyadi aku deka meri terima kasih ngagai bala mayuh ti udah subscribe aku ti udah meda aku terima kasih ari aku nyangka empai nya nyin kita meda button warna churak merah nyin. Curak mansau nyin tekan aja nyak ke ja baka baju ku tu. Curak midah tu nyak nyak nyak aaa nyak ap anang anang nak ngenyak ya. Okey. Okey. Aku deka meri sekali agi terima kasih ya meri kita ke udah meda aku. Di nyema bisi pengurang ari aku, aku harap kita ulih komen ba baruh nya ngambika aku ngemetuka nama pengurang aku nya sereta aku ngemetuka Sepi aku kini tauka jaku aku kini nama-nama aja ti salah ba aku, aku ngemeturka iya. Kitai sama bela belajar, aku belajar, nuan pan belajar. Aku deka belajar ngan kita, aku tu orang ti bepun ari kusung. Ari kusung nya aku engkebut nyadi satu, dua nyentukka nyadi seratus. Baka nya mega enggau nuan. Nuan pan mesti perengkah ari kusung dulu baru nuan ulih engkebut nyadi seratus. Ingat au, kitai sama bela ulih mujur enti aku enggau nuan sama bela ransing sereta bebendar ngereja sesebengkah pengawa nya. Ok, nyadi aku arap kita nyukung aku, aku arap kita nyaup aku ngambika aku ransing agi bebendar agi ngaga mayuh macham bansa video ti. dikerinduka kita ti ulih dipelajarka semua orang enda ngira bahasa Iban enggau bansa bukai mega ulih bela belajar. Nyadi jaku ke penudi mama ira aku, aku deka meri sekali agi sekali agi sekali agi sekali agi terima kasih amai amai amai amai ngagai semua orang ti dah meda aku. Yang ke empai nya subscribe au a nyema video aku tu manah ngagai kita meri pengutung ngagai kita. Anang lupa bekunsi enggau bala mayuh. Au anang bela bechiping anang bingking. Anang nentau enggau nentau. Kitai mesti bekunsi enggau bala mayuh. Au enti bisi manah, bisi kurang, komen aja dia. Au komen aja. Enti bisi pun manah, kunsi. Okey. Ngajar ari aku. Terima kasih semua. Mwah. Salam sayur ari aku. Bye-bye-bye-bye.